Sup guys, Shaggy aki. Awe mi ta bai papia di sinku simple hacks ku por yuda kualke studiante ku a bin biba Hulanda òf si nan ta biba riba nan mes no den kas di nan mayornan mas. Ban bisa kos ta malu, kos ta krap anto bo no tin masha sèn e luna aki pasobra òf bo bai bebe òf bo bai hasi ke ku ta ku bo no mester hasi komo studiante pero ta kosnan ku bo no ke pa bo mayornan sa. Kon bai na kualke supermarket of kiko ta ku ta bende unu anto ku bo paña unu mas gratis. Ora bo kabe kumpra e kosnai, sali pafó, drenta bek anto entrega esun ku bo a kumpra. Esei ke mende bo ta keda ku un djesnan gratis. Komo studiante hopi be bo ta haña bo tin un bai duna presentashon of para dilanti klas anto whatever duna konteste riba un kos ku hopi chens lo bon sa di kiko bo ta papiando. Loke bo pasa ta cuminsa cau bals. Dor cu ora bo cuminsa cau bals bo curpa ta tuma e cosnan cu bo ta come, bo ta come, bo mente ta pensa e ora cu bo no ta den ningun situacion cu lo bo tin cu stress. P'esey e ora ey bo nerviosidad ta baha. E cos aki tambe por yuda bo por ta cu si bo ta bin un peki lueg anto bo no ta durmi di bay seca djep y un cu bals den bo boca anto cana bay seca e peki. Sabe si cu bo no tin un cau manera. Esaki ta bai over di comementu. M'a bisa bo ta laat pa school anto b'a sali cu un apple anto b'a keda sin corte. Anto un amigo of amiga di bo ta bisa bo ey mi paña un pila di bo apple p'esei tambe tin hamber anto no tin cent pa cumpra nada na school. Un cos facil pa haci ta bo ta coge e apple kere mi a cosa ke ta traha paso chinesnan a yegi a siña mi. Loke bo ta haci ta bo ta coge e apple bo ta pone bo duim den e ariba di e apple pone bo middle vinger bou di e apple Anto bo ta primi ku bo duim den e meimei manda abou, anto despues bo ta habri e. E apel ta habri letterlijk den dos net meimei na e klokkenhuis. Esaki ta bai pende nan ku tin kèstnan ku tole malu, paso nan a haña nan ta kana den awa sero òf hon paso nan pia tole malu, anto nan no ke atmiti. Loke bo por fasi ta. Kumpra un saku di te Magnitite kiko Lipton Tea of kiko ta, anto hinka e saku di te den bo den bo sapatunan. Laga e konsegui para un par di ora of si bo ke dianan mes keda kambia e tenan, anto bo ta ripara ku e te ta saka e holo malu. E konsegui por yuda bo basta ora bo tin un bai di kas di un hende anto bo no ta durf di kita bo kètsnan paso bo kètsnan ta hole malu of paso hende ta drenta bo por di kas anto bo kètsnan ta pone bo unda nan ta mane, Ey e kosnan aki ta hole èk. Esaki ta bay over di doblemente di paña. Ami como un mucha chikito nunca no tabata gusta dobla paña, pero ya bo sa como antiano bo tin cu dobla paña pasobra si bo no dobla paña of hasi un cos cu mama ke cosnan drastico por pasa. Pero kico ta pasa ta cu m'a busca si diferente manera pa sa con pa dobla paña mas lia, anto ora m'a wak un video mi a like e cos aki, dus ta p'esei mi ke share cu bosan. Loke bo ta hasi ta bo ta pone e paña abou riba su lomba, bo ta maginá bo tres punto, unu ku ta meimei di e mou ku e garganta, unu ku ta meimei di e paña anto unu ku ta te bou n'e paña. Bo ta kue esun ku ta entre e mou di e paña ku e garganta dje paña ku bo man links, bo ta pasa bo man links over di bo man reks, kue e lastu punto ku ta te bou, krusa bo mannan over di otro, saka nan, Pone e paña abao. Strikero un tiki ku bo a anto kla bo ta pa bai. So peeps there you have it, esaki tabata tur loke nos tin pa abo riba e sinku simple hacks nan ku por yuda diferente studiante sea nan ta bibando na Kòrsou of na Hulanda. Si bo sa a gusta e video aki, leave a thumbs up, drop a comment den e sekshon bou di e video aki, laga nos sa si bo sa a gusta e video aki, si bo sa ke mas dje esaki of si bo sa ke nos hasi otro kos, anto no lubida di subscribe, e kos ei ta yuda nos hopi. By the way guys, danki pa a wak e video, na mi dos, no nos a topa otro den e proximo video.